Паян эпир эфирта черетлӗ хут пирӗн патӑрта кӗтӗх Станислав Садуров поет. Пирӗн авалха Чӑваш Ен халӑхне пуҫтаракан тата тӗпчекен ҫын. Паян эпир пирӗн паянхи тема питӗ интереслӗ. Мана вӑл тема яланах кӑсӑклантарнӑ. Ҫавӑнпа та паянхи калаҫу интереслӗ пуласса сӑнас килет. Анчах та эп, вӑл тема ӗнтӗ пирӗн киремет. Киремет теме. Эп мӗнтен пуҫласшӑн? Эпир кашни ҫулах ҫӗнӗ ҫул илтеретпӗр. Чӑрӑш лартатпӑр, чӑрӑшне ҫӑлтӑр ҫакатпӑр, илемлететпӗр, капӑрлататпӑр. Ачасене савӑнтаратпӑр, чӑрӑш тавра юрлаҫҫӗ, ташлаҫҫӗ. Вот вара мана ҫам пек тунтарать. Ӗлӗкхи чӑвашсем те киревет умӗнче ҫавӑн пек уявсем иртенӗ пек туйӑнать. Паллах, вӗсен ҫӑлтӑрӗ тӗрнӗскере пулман, йывӑҫне те тӗрлӗ ашӑллисемпе, выльӑх шӑммисемпе илемлетнисӗр пуҫне ӑна илемлетнине калачра калама пулать пуль. Унсӑр пуҫне нимӗн те пулман. Анчах та ҫак икӗ йӑла хушшинче, йӑла хушшинче хайхи елкӑсем ирттересси тата киремет патӗнче йӑла-йӗрке тӑвасси, вӗсем хушшинче темле ҫыхӑну пур пек туйӑнса пӗтерет. Ҫак шухӑшайсем мӗнле? Ҫак ҫыхӑну пур-и вӑл? Ҫукӗ. Мӗн калама пултаратӑр ҫавӑн пирки? Киремет ҫинчен хӑйӗнчен калаҫма пуҫлатӑн. Ӗнтӗ тӗрӗс калар, ку ӗнтӗ киремет теми вӑл питӗ анлӑ тема. Тен, пирӗн ҫавӑн пек анлӑ темӑсем кӑларса лартса Пӗтӗмӗшле ҫамрӑксем тавра сӑмах ваклани, усӑллӑ пулмасан та пултарать пӗлмешен чечеклессӗн. Ун пек сӑмах, юмах вӑл тепӗр чухне кӑлӑх вӑя сарӗ яни анчах пек тӳнет. Ҫапах та пирӗн

ҫитменнештерччӗр, ытлашшине каҫарччӑр. Ну ӗнтӗ Ҫӗнӗ ҫул уявӗ Чӑрӑш елка лартса ун тавра вӑйӑсем выляни, выляни, вылянӑ уява

выльӑх пуҫними пуҫними те каҫар пуҫ шӑммисене те ҫак ҫак нотисовсем пур апла пулсассӑн ҫак ҫӗнӗ ҫул уявӗпеле киремет киремете чуппана йӑла-йӗрке хушшинче барбалла ҫыхӑнусем пур Кунсӑр пуҫне ҫак тӗнчери уҫӑпе ҫыхӑннӑ йӑласемсем питӗ нумай чӑваш тӗнчинче. Калӑпӑр, кашни килтех Уша юпи пулнӑ. Уша юпи Уша юпи Уша юпи ӗнтӗ вӑл халӗ ҫак тӗнче йывӑҫӗпе ҫыхӑнра тӑрать. Вӑл ӗнтӗ ача ҫуратас ҫуратнӑ чухне ача ҫуратакан хӗрарӑмсем ҫак луша йӗпинчен тытнӑ тӗслӗхсем пур. Мӗнле ку мӗне пӗлтерет ку ҫак ача пӑча пар тенине пӗлтернӗ пулин те ҫак ну ун пек тӗслӗхсем ҫак тӗнче йывӑҫӗпе ҫыхӑннӑ

йывӑҫ киремет, паллисем вӗсем ҫӳлти тӗнчепе ку тӗнчене ҫыхӑнтаракан паллӑ пек. Ҫапла мӑнланнӑ.
Чӑваш тӗнчинче ӗнтӗ ӑна киремет ӑмлава икӗ, икӗ семантика сийӗнче тухаҫҫӗ. Пӗрремӗш ӗнтӗ Шахта Эскалашле. Вӑл киремет ырӑпа усал сулӗшӗ вӑл. Ҫӳлти тӗнчери турусемпе аялти тӗнчери сулӗшсемпе сулӗшсем хушшинчи ҫивче шутланнӑ. Ӗнтӗ Керемет пӗрле пулса кайни ҫинчен калакан мессенджер Киремет ҫӳлти турӑн ачи шутланнӑ. Вӑл ҫӗр ҫинче шурӑ лашапа ҫӳренӗ. Пулӑхлӑх, ну, вырӑсла сампланороти, пулӑхлӑх кӳнӗ халӑха. Ҫӗре, шыва шуйттан хӗтӗртнипе тимлемеллеҫҫӗ те хӑйсен ӗҫне Турран пытарас тесе ҫунтарса лараҫҫӗ. Килне ҫипе вӗҫтереҫҫӗ, вара ӑҫта ҫакланупа вара теймесен вырӑнсем пулса каҫҫӗ.
Йывӑҫҫӑ тӑварӗнче сӑпсӑрлашак йывӑҫ
темипе ҫыхӑннӑ сӑнӳкерчӗксен те тӗнчи пек. Нумай халӑхласан ун пирки пӗлнӗ калаҫнӑччӗ. Час-часах инже йывӑҫ ҫинче кайӑк ларнине курма пулать.
Кайӑк ларнине курма пулать. Ҫав кайӑк сӑнарӗ чӑваш калӑпӗсенче те пур. Калӑпӑр хӗрарӑм ача ҫуратас умӗн

чӑваш культуринче те ҫав япала пур. Ӑнтарса пырса тӑрасшӑн кайӑк тата киремет вӗсем мӗн япаласем мӗн ҫыхӑнтарать тата пирӗн ҫав хушӑрах ҫав хушӑрах ҫав пек мӗнде тӗл пулать елкӑра та эпир ҫӑлтӑр лартатпӑр йывӑҫҫине унтан ытти культурӑсенче те ахаль йывӑҫҫинчех ҫӑлтӑр кунӑн. Е вӑл сакӑр кӗтес, е пилӗк кӗтес, тӗрлӗрен кӗтес любой. Вӗсем тӑватӑ ен, вот пирӗнки мӗн ҫинче те, тӑватӑ, чӑваш ҫӑлтӑрӗсем тӑватӑ енлӗ сакӑр кӗтеслӗ. Ҫавӑн пек япаласем ытти культурӑсенче тӗл пулаҫҫӗ. Вот кайӑк ларать, е ҫӑлтӑр ларать унта ҫав йывӑҫ тӑрӑхӗнче.